Ansi lxir fell-awen, ad awen-tettunefk lɛafya sɣur Ṛebbi baba-tenneɣ. Lḥedd iɛeddan mi bqiɣ sslam yid-wen, ǧǧiɣ-ken di lehna Ṛebbi. Di ddunit-nneɣ yerwin, ala ɣer Ṛebbi ara yaf bunadem lehna ittdumun. Ɣef ayagi win yesɛan lɛafya Ṛebbi deg wul-is, d asɛa i yella. Meyyzet lḥala deg-s tezdeɣem ayetmaten s yetmatin, walit acḥal txuṣṣ lehna d lɛafya gar wid i ken-d-izzin. Deg uxxam tewɛer temɣart, tettɛettib tislatin-is, argaz ittnaɣ s tameṭṭut-is, ikkat-itt, arraw-is ttnaɣen bway gar-asen, Mi ara yemmet yiwen deg lfamilya, ila lḥess imiren anwa ara yewrten lmelk-is, anwa ara yesɛawen lmal-is. Deg uxxam anida llant snat neɣ tlata tilawin, mkul yiwet tettqellib ad d-tuɣal d tameɛzuzt n urgaz-is, amenɣi, imeṭṭawen d umeččečču, yerna kul ass. Ɛni akka gen i yella lḥal deg uxxam-nniwen? Ɛni ulac lehna merra? Mmektimt-d diɣen ayen teqqarem deg lǧurnanat. ayen tsellem deg rradyu, ayen tettwalim deg tilivizyu. Dima ila umenɣi. Ṭṭir-a tettḍeggiren lbumbat ɣef At Nniya, leḥkwam ttnaɣen bwagarasen anwa ara ilin d amezwaru. Lxatima tsellem ayen teɣram, ayen teslam ass-agi. Acu ɣef i yettilin irkul leḥwaǧ-agi? Awal Ṛebbi yeqqar-aɣ-d, Ulac lehna i yimcumen. ddunit lbiɛa u ccraɛ mkul tmurt tettqellib ad teɣleb tmura nniḍen deg wayen yeɛnan ṣṣaba d lfayda-s. Xemmem tura ɣef tmurt-nniwen, ɣef temdint neɣ taddart anda tzedɣem, ɛni ur yettili wara bway gar-awen adebbeb d leɛraḍ? Ulac lhena. Acu ɣef? Ala xaṭer kul yiwen yettxemmim ala ɣef iman-is d wayen ara yerbeḥ netta. Awel a Ṛebbi iḥeqqeq-aɣ-d ɣef wayagi imi yettwekteb ulac lɛafya i yimcumen. I lḥala-nni yettilin gar yesɛayen d igellilen, ɛni tella lehna gar-asen? Ugin ad xeddmen igellilen ma ur qebblen ara ṛṛay-nsen, isɛayen bɣan ad d-rnun i wayen sɛan ayagi, sɛlayen summat, lqecc, ay ttnuzun deg tiḥuna-nsen d ssuq. Amek i yella lḥal diɣen gar wid itebɛen ddin? Ɛni tella lehna gar inselmen dat ddiyan-nniḍen? Ula gar inselmen d inselmen ulac lehna merra. Zzit iman-nwen ɣer tmura n ccerq. Tmura-nni i kund-yezzin, ɛni tella lehna? Ulac. Ulama at ddunit ttmennin lɛafya d lefraḥ ur ten-ttafen ara, ɣas ttqelliben ad ten-sɛun. Daymi argaz neɣ tameṭṭut yesɛan lɛafya ṛebbi deg wul-is, ittusemma d asɛa i tidet. Yyaw tura ad nmeyyez lehna-nni ay nettqellib akk. Tella lɛafya-nni d-yettak Sidna Ɛisa. Yettwakteb deg Inǧil n Yeḥya, tasuret ṛebɛaṭac, ayen i d-yenna zik Sidna Ɛisa i wid i t-itebɛen. Yenna-yasen, Ǧǧiɣ-awen lɛafya, Efkiɣ-awen lɛafya-inu, ur awen-tt-ttakeɣ ara akken i tt-ttaken wat ddunit. Imi nettwaḥseb d iḥeqqiyen s laman nesɛa lɛafya Rebbi s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ittwekteb, Ma tlam d lmumnin n Sidna Ɛisa, ilaq lɛafya n Lmasiḥ uɣur tettusawlem deg yiwet lǧetta, ad tt-selṭen deg wulawen-nwen. D lɛafya-agi i ttḍebbiren imiren deg tikli lmumnen Sidna Ɛisa. Yettwakteb, Ferḥet, ttuṣebret, sɛut ala yiwen rray. Ttidiret i lɛafya, dɣa a Ṛebbi lmaḥiba d lɛafya ad yili yid-wen. Twihi d lɛafya-nni i d-yettak Sidna Ɛisa i win i t-itebɛen. Amek i yezmer bunadem ad tt-yesɛu? Nefhem ayagi, ulac lɛafya i yimcumen, yerna nessen dima ila umenɣi gar Rebbi d cciṭan, gar lxir d ccer, gar lǧenun, lmalayka, Rebbi. Lḥemdullah, nessen diɣen s wayen yettwiketben belli Rebbi lɛafya ur yettɛeṭṭil ara ad iɛafes cciṭan seddaw iḍarren-is, Mi ara d-yuɣal si nnɛis ɣer ddunit, ad nissin imir n lɛafya ikemlen. Ɛni ur k-d-iqqar ara wul-ik belli ssebba n lɛadawa d umenɣi mkul ṣṣifa d ddnub? Ṛebbi iqeddes, ur izmir ara ad iẓer lbaṭel, ad ifṛeḥ, fiḥel ma yella deg ddunit neɣ deg wul n bunadem. Ɣef wayagi i yemmut si nnɛis-a, yuqem tifrat gar bunadem d Ṛebbi s idammen-is yenɣelen. Lḥemdullah, Sidna Ɛisa yeffeɣ d lɣaleb ɣef ddnub d lmut yellan d lijaṛa n ddnub, yeḥya-d seg lmegtin. Tikkelt tamezwarut i d-iḍehher i ṭṭulba s deffir ḥaggu-ines, yenna-yasen lɛafya ad tili yid-wen. Nnejmaɛen wid-nni i t-itebɛen deg yiwet texxamt. Mačči kan ḥaznen ɣef ddemma lmut lemɛalem-nsen, ttaggaden diɣen. Iqreb ɣur-sen, issenɛat-asen ifassen-is ijerḥen deg ṣṣalib, la akked yidis-is icergen, iɛawed inna-yasen, Lɛafya ad tili yid-wen. Inna-yasen uqbel i yemmut Sidna Ɛisa, Ǧǧiɣ-awen lɛafya, fkiɣ-awen lɛafya-inu, ur awen-tt-ttakeɣ ara akken i tt-ttaken wat ddunit, ul-nwen ur yessefk ara ad itḥeyyer neɣ ad yuggad, Yiwen wawal i s-nina uqbel i yemmut, la deg deffir ḥaggu-ines, lɛafya. Lɛafya-nni d-yettak Sidna Ɛisa, tessneḍ-tt keččini? Lɛafya-nni tettili deg wul-im iḍ-agi ay uletma? Win yettwaḥesben d aḥeqqi s laman deg Sidna Ɛisa yesɛa lɛafya Rebbi. D tifrat i d-yuqem Sidna Ɛisa gar-aɣ d Rebbi s lfed i yiman-is. Kečč, kemmini, tzemreḍ ad tesɛuḍ tifrat Ṛebbi, lɛafya-nni n leɛǧeb i d-ittak Sidna Ɛisa iḍ-agi, ala s tsukkla fell-as, s laman deg-s. Immut ad k-yefk lɛafya-agi i ṛṛɣeb n tmusni. Sidna Ɛisa, Ṛebbi, s Sidna Ɛisa, Ṛebbi yefra kulci s yiman-is, imi yis yuqem lɛafya s idammen n ṣṣalib-is.

Asmi ara tqableḍ Sidna Ɛisa d ameslak-ik, ad takcmeḍ imiren di texrubt Rebbi, di tajmaɛt n lmumnin. Imken telliḍ d lmumen n Sidna Ɛisa, lamaɛna waḥdek, waḥdem di kra n taddart leqbayl, neɣ di temdint tameqqrant. D lwajeb fell-ak, fell-am, ad tqelbeḍ lmumnin nniḍen, wid itebɛen Sidna Ɛisa Lmasiḥ, iwakken ara teẓẓallem lwaḥid ad teɣrem awal Ṛebbi jjemiɛa. Tajmaɛt-agi lmumnin n Sidna Ɛisa mačči d lebni, lameɛna d medden i ttnejmaɛen s yisem umsellek d ssid-nsen, tikwal deg udrar, tikwal deg umadaɣ, neɣ deg igran sɛasɛa deg uxxam diɣen. Ciṭan ur iḥemmel ara tajmaɛt am tagi. Ad iɛreḍ ad isekcem lferqat gar-awen s lmumnin, Lameɛna ma d tidet Sidna Ɛisa yella d Ssid-nwen, ilaq ad tesselṭen lɛafya-ines gar-awen. Akken qqaren lektub, d temyawit n wagarawen. Ma yesɛa walbaɛḍ ssebba, ucetki, tayeḍ, ttmismaḥet. Am akken i awen-iɛaffa Lmasiḥ, ttmismaḥet ula d kunwi. Lameɛna nnig leḥwayeǧ-agi, lset lmaḥiba yellan di ccidi ukemmel. Ilaq lɛafya n Lmasiḥ, tin ɣer tettusawlem deg yiwet lǧetta, ad tesselṭen deg wulawen-nwen. Ur nezmir ara ad nesɛu dima yiwen rray n waygar-nneɣ, lameɛna ma d tidet Sidna Ɛisa yella d Ssid-nneɣ, yelzem ad tesselṭen lɛafya-ines deg wulawen-nneɣ. Ma iḍellem yiwen, ad iṭaleb ssmaḥ, iwakken ad tili lehna gar-aneɣ. Ur yettɛeṭṭil ara ad d-yuɣal ɣer ddunit Ssid-nneɣ Lmasiḥ, Ass-nni, at ddunit ad fehmen s lekmal acu d lɛafya n tidet. Acu i yenfeɛ lqanun? Iwacu ccariɛa di ddunit n bunadem? D lqanun i ttḍebbiren acu ara ixdem bunadem, acu ur ixeddem ara, yak. Win ur neɣri wara, ma ur yessin acu i s-yelzmen di kra n ddeɛwa, ad iruḥ ɣer ccix, d netta i iḍebbren fell-as ad s-yini ma d leḥram neɣ d lehlal. Win itebɛen Sidna Ɛisa, awal n Ṛebbi i yessefhem-aɣ-d, ur yelli ara seddaw lqanun, ulamma d lwajeb fell-as ad yaɣ lqanun n tmurt. Amek ihi ur yelli ara seddaw lqanun? Ata-ya. Ṛebbi yefka-yaɣ-d Akk wul i aɣ-d-iqqaren lxilaf gar lxir d lbaṭel. Win ilan d lmumen n Sidna Ɛisa, ma yesɛa ccek deg wul-is ɣef kra neɣ kra, ur issin ma d leḥram neɣ d lehlal, ad iṭaleb i Rebbi, mačči i bunadem, s yisem n Sidna Ɛisa. Ma yesɛa lehna deg wul-is imiren, ad ifhem ulac leḥram deg wayen i yebɣa ad ixdem, alaxaṭi d lɛafya Rebbi i iselṭnen deg wul-is. I kečč, kemmini, Tesɛiḍ lehna u lɛafya i d-yettak Sidna Ɛisa i wid i d-yettasen ɣur-s neɣ mazal? Aytmaten d tistmatin, ur ttenzmayat ula ɣef wacemma. Lameɛna di kulci, init-as i Ṛebbi lmeḥwaǧat-wen s ddeɛwa, d weḥlel, d weckeṛ. Lɛafya Ṛebbi yifen lefhama ad kent-terr d iseɛɛiyen, ad tjemmeɛ ulawen-nwen d ixemmimen-nwen deg Ɛisa Lmasiḥ i lɛaḍima-ines.

Ad k-isel, ad kem-iǧaweb ay uletma, ad iččar ulawen-nwen d lehna ad ken-yeɛfu. Nesɛa yiwet tektabt isem-is Lǧawab Ṛebbi ara necgeɛ i win ara ɣ-yektben durt-agi. Ma tebɣam ad tqeblem Lǧawab Ṛebbi s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist, ktbet i Ccix Ɛli, boîte postale 349, Monte Carlo, Monaco. Tektabt-agi ad kent-terr d iseɛɛiyen, A lxaṭer, ad kun-tesken abrid Ṛebbi, amek tzemrem ad tesɛum lɛafya d tifrat. Ad ketbet i Ccix Ɛli, Tabwaḍt n Tibratin, teltmeyya tesɛa u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Lḥaǧ i d-iteddun ad nkemmel lehḍur-nneɣ ɣef amek nezmer ad d-nuɣal d iseɛɛayen ɣur Ṛebbi, amek tzemrem ad tqeblem tazmert sɣur-s ad teddum di ṣṣfawa